Ita pitikiri'ípe. Ayvu marane'ỹme g̃uarã, mba'éichapa nde réra? Che ha'e pohanohára Hernando Pusineri ha ñemboakatupyry Tyrape rehegua ha Kuimba'e reheguápe mba'asy. Mba'e pe ita hína? Mba'e pea? Ita. Oje'e voi péicha peteĩ ita oiko la ñande reterepýpe, héra arandu péa litiasis renal. Katu la jareko la ñande tyapépe hyepy olao ha tyapépe jaikuaa henondéi olao héra uretra ha la hyepy olao héra ureter. Ayvu marane'ỹ. Che ha'e pohanohára David Torales ha añembokatupyry ty rape ha kuimba'e rehegua mba'asýpe. Mba'ére oje'e pe ave ita? Ha'eténgo pe ita, ha'ete voi peteĩ ita pe okakuaa pe ñande ryepýpe, pe oje'éngo chupe pe ñande ryepýpe Pe pitikiri'ípe, ja, ha ñande ty rapépe oho'a pea, ha okakua, ha ha'eténgo umi pe ita jahecha upe upepi, ha upévare oje'e chupe ha ita. Pe ko kuimba'épente ikatu osẽ térã kuñáme avei. Kuña ha kuimba'épete. Ayvu marane'ỹ. Ko'ápe ojeforma la ita oñepyrũ ha osẽhápe katu omopa'ã la ñandety ñandetyr apépe, katu omopa'ã la ñandety ymbýtépe ha katu omopa'ã ypahápe. Ha upe rire opa'arõ jave ndoikatuvéima osẽ la ñandety ha ombovy la ñande pitikiri'i ha oñaikotevẽ transplante ha la diálisis. Ayvu marane'ỹ. Mba'ére ndojekuaáiti mba'érepa kuimba'épe oguerekovéita. Ndojekuaái exactamente. Oĩ heta causa, oĩ causa oje'ea metabólica, oje'ea obstructiva, oje'ea he'i infección urinaria, infección pe ñande tyrapepe. Pe ñande pe pitikiri'i orregular pe ñande rete ñande ruguy. O ha'e peteĩ filtro, filtro omopotĩape ñande ruguy. Ha upeágui heta vece ndajai'úi umi factor ñañe'ẽ akuévagui ojapo okakuaa pe ita. Ayvu marane'ỹ. Diálisis he'ise ñande pitikiri'i nombapovéingo, noapoírõ. Ja'ekotevẽ ñamopotĩ la ñane rurúpe. Jatyvea la ita la ñande pitikiri'i la ápe, ha upe jaikytĩ ápe ha jaipe'a la ita. Ha upépe katu jahecha avei ita omomba'apo. vai ñande pitĩgiri'i. Ayvu marane'ỹ. Mba'e jaikuaa va'erã ani hag̃ua ita oñepyrũ ñande pype. Ani oñepyrũ heta jay'uarã. He'íngo umi oikuaa uno, dos a tres litro pe y jay'uarã diariamente. Oje'e la umi hoy'u heta hoy'úva por lo menos dos litro de agua diaria. Ndorekói o hasy oreko rekomenda la hoy'u heta porã hag̃ua. Normálmente ka'aguy, terere, ohañana omía. Iporãitei la pono ikakuaa o jareko pe ita. Térã ojepe'a peteĩ pitikiri'i la peteĩ karaípe orekóva Mbóva. Cincuenta y cinco año. Ha. Péva nde mboy'u tiémpope ere oiko hague. Según la ha'e oñandúva, oñandúva la ojapo la cinco año la iku arasy, omohãrõ, ohãrõ, harõ ha ndoúi la la ohanohárape. Opa pe oñepyrũ jaha ja'okakuaáma péicha pépeve. Jay'u heta, ani hag̃ua ñande ita.